Da vro gentañ 'vo sellet eus ar gerioù unan hag unan, un hag all. Ha d'an eil tro 'vo gwelet penaos eo an traoù en-dro p'en em gav ar gerioù stag-ha-stag da sevel frazennoù. Ha pouez-mouezh ar gerioù neuze. Petra hep pouez-mouezhañ? Roit 'vez muiañ a greñvadur d'ar silabenn dindan ar pouez-mouezh. Souflet eus ar skevent a ro muiañ a nerzh d'an ner a zeu er-maez d'ho kinoù. Ne vok ket diaes ha gentel. D'an eil ez eus uhelder. Uhelder a vez kavet war zilabenn. Sevel a ra ar re-se un ton pe kalz muioc'h, hervez rannyezhoù pe rimor. Vo ket diaes ha gentel, vo ket diaes ha gentel. Hag evit echuiañ an dirder a verk ivez ur silabenn a pouez-mouezh warni. Un hanter hiroc'h e vez ur silabenn taol-mouezhet evit unan na vez ket. Top chrono. Ha poent emaon o tic'hañ displegañ an hirder a zo gwir e brezhoneg met n'eo ket heñvel an traoù deus alies eben. Rak hervez stumm ar pouez-mouezh hag e blas eo disheñvel an traoù. Kreñv-pe-greñv oc'h e c'hall bezañ pouez-mouezh hervez ar yezhoù, pe plenn-pe-blennoc'h, e-lec'h all. Ul lusk a vez roet gant ar pouez-mouezh d'ar frazennoù, hag e vez dibunet e-giz ur personerezh ha da bep yezh he muzik. Komzet e vez neuze deus taol-mouezh ur yezh, taol-mouezh ar brezhoneg, ar saozneg ha galleg, pe deus tolmouezhori rannyezh zoken, brezhoneg, Browened, brezhoneg Tuned, brezhoneg ar Vro-Vigoudenn, brezhoneg ar Vro-Vigoudenn. Pa c'hell ar reolennoù, ar reolennoù pouez-mouchañ bezañ un tammig disheñvel deus o c'horn-bro d'egile. Disheñvel ha mod da deurel e vouezh, giz 'vel avat. Petra eo reolennoù Ha pouez-moueshañ e brezhoneg neuze. Evit ar gerioù hepken, an taol-mañ. Gerioù hir ha gerioù berr a zo da gentañ. E-touez Karever zo lod n'eus nemet ur silabenn eno, ar gerioù unsilabennek, kamm, ki pa gar, a zo o c'hrennlavar gant gerioù unsilabennek hepken. Lod eus ar gerioù unsilabennek a zo gerioù kreñv, Gouestoc'h da lakaat ar pouez-mouezh warno. Ar re all zo gerioù-gwan. N'en em gav ar pouez-mouezh warno biken. Forzh pelec'h e lakor anezho bezañ frazenn. Un daol a zo e-kreiz ar sal. Un daol, pouez-mouezh war taol, un daol all, pouez-mouezh all. An zo gwan, Taol zo kreñv. Gouest eo ar pouez-mouezh da vont kuit diwar ar gerioù kreñv e-giz m'hon eus gwelet aze. Pe da zont en-dro warno. Hervez e blas ivez e vo graet gant ar pouez-mouezh. Un daol a zo e-kreiz. Un daol zo kreiz. N'eus ket pouez-mouezh war zoken. Petamant pa vez krennet, e-giz m'hon eus gwelet aze, distagadur ar frazennoù e c'hall kement-all c'hoarvezout. Ma rit gant a Germel eun, eler ran, n'eo ket heñvel an traoù. Ur ger kreñv eo ar Germel amstrizh, evel an holl liveroù. An daol. Gwan an, un daol, kreñv un. Dek taol, Ugent taol, pouez-mouezh war an niver. Petra eo ar gerioù ensilabennek oan all neuze, ouzhpenn ar gamell strizh? Bema ar gerioù spisaat a vez staget eus an anv, ar gerioù perc'hennañ, met darn, e droad, e fri, ar gerioù diskouez, an dra-mañ, an dra-se. Ar c'honitioù-verb, o klask anat emañ, ne gant ket brav, Huchal 'ra. Ken gwan eo ar ranitioù verr-mañ ma c'hellont mont da netra a-wechoù. An araogennoù, mont da Vrest a-raok dek eur, da ur gêr gwan hag ar rannig-ha dirak Rok a zo ken gwan all. Hag a-stagell eus o meuz mod. ha dont er gêr pa vo noz ha pa. Ken gwan er gêrioù-mañ ma c'hell lod mont da netra e-giz m'hon eus gwelet. Lod all vo cheñchet liv a vogalenn enno a-wechoù. Emañ dorn, emañ dorn. Da droad, da droad. Pa gano, pa gano. Un eostig, un eostig. Hag gerioù beret memes, gant, o tont da vezañ gat ha get. Ar gerioù hiroc'h, meur a silabenn enno, da lavaret eo lies silabennek, zo gerioù kreñv an holl anezho. Ur pouez-mouezh zo warno un tu bennak d'ar mat. Ar reolenn vennañ he lakaet hemañ da zegeout bepred war an eil silabenn diverr a vez kavet er gerioù. Paroksitonoù vez graet eus ar gerioù-mañ. Setu an doare ober e lodenn vrasañ eus Breizh-Izel. A vro baroksidonek eo en ur mod. Gwelomp penaos eo an traoù en-dro el lodenn-mañ deus a vro. Hag e ya deus Leon etreze Treger ha Kerne. Kemeret un nebeud gerioù div silabenn ha klaskomp hiraat anezho. Kaner, kanerez, kanerezed, koumoul, koumoulenn, koumoulennig, redek, redadeg, redadegoù. Gwell e vez a-bouez-mouezh o cheñch plas dre ma vez staget ur silabenn ouzhpenn e fin ar ger, evit en em ziazezañ dalc'hmat war an eil silabenn diverr. Savet ez eus bet paroksitonoù nevez diwar ar re gentañ. Pa vez hir-mat ar gerioù avat e c'heller kaout un adpouez-mouezh war penn kentañ ar gerioù-mañ. Evit kempouez an nebeud, ha seul hiroc'h ar gêr, seul vrasoc'h an hent, an hent da gempouezañ. Kanerezed, kanerezed, aze n'eo ket gwall hir ar gêr. Padal ma lâret micherorezed e vo dav deoc'h kaout un adpouez-mouezh war mich, pe strobinelerezh, strobinelerezh, tro ha e. Graet e vez Ur pouez-mouezh lañsañ deus ar pouez-mouezh-mañ hag e vez kavet er gerioù hir, ar gerioù hir-tre, ha n'int ket gwall-stank e brezhoneg e gwirionez. Neuze e vo daou pouez-mouezh en ur ger, unan lañsañ er penn kentañ hag an hini paroksitoneg war an eil silabenn diwezhañ. Komzet hon eus deus ar mod ma ya ar reolenn en-dro el lodenn vrasañ deus Breizh-Izel. Padal, dre ma toster deus gevred ar vro, deus Bro-Wened, n'eo ket tre ar memes plik da bouez-mouezhiañ a vez kavet enno. Eno eo ar pouez-mouezh lañsañ a zo o reiñ an ton en ur mod. Ar c'haner ur gant, ur sonenn. N'eus netra disheñvel amañ dre m'en em gav ha pouez 'm eus lañsañ er memes plas hag an hini paroksitondeg. Hiraomp ma gerioù, ur ganerion, ur gant, sonenn ao. Dre ma eer donoc'h E Browened, etrezek ar gevred, e teu ar pouez un eil pouez-mouezh ouzhpenn evit echu ar gêr, ar pouez-mouezh klozañ. A-seul-vui ma tostaer deus Kêr-Wened e ya kement-mañ war grevaat. Un afer a gempouez amañ ivez, met war an tu kontrol deus ar pezh a zo bet gwell ganeomp en takad KLT. Sonn eo an ao. Cent ha nav. Gant un diftongenn el liester, au, eo bet miret gwelloc'h abalamour da se. Diouzh un tu emañ bro ar brezhoneg ha diouzh un tu all bro ar brezhoneg, pe ar brezhoneg, pe ar breton. Al lodenn vrasañ deus ar vrezhonegerien a lâr an Orienn, met ul lodenn a vez klevet en Oriant ganto. P'en em gav ar pouez-mouezh a ra fin war ar silabenn diver e vez graet un oksitan deus ar ger. Bez' ez eus en toull ar gerioù hag a zo oksitonoù e pep lec'h e Breizh. Peboc'h? Bennak? Trawalc'h zoken. Met oksitonoù faos eo o c'halz eus ar gerioù-mañ, dre ma int bet savet gant daou c'her skrivet sak. Abred, a, apred, ebet, er ha bet, dilun, deiz ha lun. Plasañ mat ha pouez-mouezh ar frazennoù, setu aze ar pezh a vo gwelet ganeomp en un abadenn all. Dal e soñj an taol-mañ e ranker merkañ mat ha pouez-mouezh er gerioù. Vok regri morsa.